Hudaý ony meriz etdi diýipdir, beňde janym sag diýipdir. O bir gije, iki gije, bäş gije şükrinden çyn dozup bilim kuşaryn diýipdir. Eşitmänşik bolaýyl, näme işgal bar diýipdir. Aýdar-aýdar goýar-da diýipdir. Men Hudaýa şükür edýän, men o däl, o-da men däl diýipdir. Şoň şükrinden çyn dozsa diýipdir, bilim kuşajak, näme işgal bar. Indi gürrüň tamam boldy. Sa'di näme diýýär? Sa'di näme diýýär? Hazreti Sa'di näme diýýär? Nabini ki dar kar torbat basist, bijuz gure ma'ruf ma'ruf nist. Indi saňa maňa ders aýt diýýär Hazreti Sa'di. Kar karh diýýäni bilýänsiň, Yrakda bir şähriň ady diýipdir. Gum kan diýipdir şo tada. Emma hiç gum agzalanak, fagat ma'rufuň gabry ma'ruf diýipdir. Başga zat tanylanak diýipdir. Bir müň iki ýüz ýyl bolupdyr şol adam dünýeden geçenine. Bir müň iki ýüz otuz ýyl-la bolup barýar. Häzir-de Maruf-da şo at-da Marufmyş. Marufy Karhy. Marufy Karhy. Indi bu gürrüň nämä gerek şşy mejlisiň içine? Bu adamlaň bir gat edepleri ýokarda, bir gat jamy-aň içinde Ijtimaýy ýaşamak diýip muňa diýsen-aý, tamaddun diýip muňa aýtsan-aý, medeniýet edip ýaşap durşuny we-de adamlar bilen. Edip obany adamlar bilen urduş gidip saklap durşuny gözläň. Muň jameşynaslygyny aýtjakmy, muň ademşynaslygyny aýtjakmy, muň edebini aýtjakmy, gaýratyny aýtjakmy, ohuň taryhda ýalpyldashyny aýtjakmy? Oham biziň şu gürrüň nämä gerek? Ho bir adama awuly kef aýdypdu, sögüpdu, şoňa hyzmat edip otyr. Indi gel öz il-günüň içine. Äri, heleýi, dogany, ene-atasy, ogul-gyzy. Eden ýagşylygyny aýdypduka, maňa minnet etme diýip aýdylyp otyr. Haýsy edep bolmalydy? Bilaý ýamanlygyny aýdyp ýuka oňa hytmat edip oty. Agzyna gelen söýüp ýuka ol hyzmat edip oty. Emma şumal bir är heleýine ýa heleý ärine bigat zähmetlerinden aýdýada wezifaň diýä nä minnet edip otyň maňa diýä. Yslamda ýokdur bu gürrüň beý diýmeli däldir. Teşekkur etmeli. Aýdýanyňa dogry diýmeli başaramakda bagyşlada diýmeli bir zat aýdmaly şoňa. Dogrudyr diýmeli, ýerine ýetirip teşekkur edip bilmeýän diýmeli, Inşallah haýyr doga ederin seň hakyňda diýmeli. Ýene aýdýan bu gürrüňler hamana sen ýa bir gelin bu gürrüňleri eşitýäda pahyr öýüni dogrulajak bolýa. Ah Hudaý kuwat bersin bir är hamana şu gürrüňi eşidip jany bilen dogrulajakdan zenanasy dogrulanjekkäden-a şu öňki gurlan terbiýesi bilen gitjekden dert şaýy. Ýogsa bir är heleý, ýaňda aýdandyryn, bir är heleý ikisde narahat bolsa şu öýüň narahatysyna, şu gürrüňde eşitsele, elbetde öýe bereket geler. Hä, şeýle bolmalygy, bijire bolmalygy diýip, bir tobur zatlary özleri der salar. Emma derç taýy hamana zenana jany bilen dogruljakdan-ha, är gylykdan çykjak käden öňki gylyksyzlygy bilen gitjekden-ä, Hudaý kuwwat bersin şo zenana! Hudaý şoň ýüregini giň etsin! Taňryň güni kän-dä, günde bada başyndan azaket. Ýa är dograljakdan zenanasy dograljakka ädende haçana çenli sabr edip gezmeli ol. Hudaý kuwwat bersin şolara. Ne gaýnene, ne gaýynata, ne doganlarda hiç kimde şoňa Allah kuwwat berenakda. Ýa şu gelinlere, ýa şu erkek adamlara. Aý gaýrat etseň şu meň oglumy saklapdyň, meň doganym saklapdyň diýip şo zenanlara bir adam teşekkur etmeli la. Ýa şu doganyna gelniň ä ene-atasy teşekkür etmeli-la, kör ekenini, gyzyňy saklaýaň, näme diýýäň diýip, ýok zatlar-da ýok-da. Oň Hudaý kuwwat bersin şu öýlere. Ýüreklerini Hudaý giň etsin. Hudaý şolara kän padaş bersin. Kyýamat derejeleri ulakandyr, ýöne bir Taňryň güni kän pakyrlara gynçylyk bilen geçýär-de.